Manyata ti oro ni e polo kucho to koro dwa dhi yo Nyamasare.
Polo be onge gari yawa. Nyasaye koni mane ne tim niya. Ne. In- Aika.
in- Aika in- iniwalo, ehe. in- In ja Manyata. Eh. Jo Manyata u. Eh, bes wani teme ji donje ga ya. Junior Nyasaye wacho nang'o? adonje, Bimos ji. ise bi bimos ji. Ringi bimos ji koro ichandowa kamano. Biya biya. Aya, Eh, eh, tiang. ma- Tik tik tik wind up mondo wawene jaber. Koro iyudo ka polo nitie manyata koro Mm. iwacho ni kaka timre e piny e kaka timre Timre kanye polo. e polo koro mano be gima dagi bede jaseme piny kato polo idhi bede jaugenya
Wakichopo pole to podi in mana jaseme. Eh, in Mano mana kare- jaseme. Eh, ande ukare kadhi podi Wana to maneno uloka kwa yawa. wana mana kindu yare.
Wadok kindu Ah, kendo nobody polo. gonna get an angiloka.
Simbi biro Ah, ah. chako lokore polo kendo. Mana hata yiero. ekoyeno but ka nyalore maber ang'e ok dhi nyalore nikech ji mang'eny gombo ang'e ni nyithi jopesa koro dhi kuonge idhi nyiew negi eh. giketa misungo mano to gihinyo ae mano to gihinyo ae mano gihinyo ni kura chiwo takwar eh? tiany eh? manenda ka kwero ni kana vita na mari apande ka mono bwana mono okune kata de nene akadha mana abiro sikul kar wakara ni ni ko unuru tege tan mzungu ikwa
kore bana yo yo ma yo ko malo ma matuwe ga gine ga gilokore mzungu an ka jidhi an ka jini ni kata mana sikul jiro ko uniform to adhi etoa tawuondo jo sikunde moko go ni an jo an sponsor mar an patron ni ke chakwar ngini mzungu kata tinto ni pesa Eh. Nyado msungu majegi ni areo kawuondi. Dong saa moko mane uso nwaka. Saa moko mane uso nwaka machon ka. Dong niloso yo nyithi msungu e disco. Dong niloso ngithi disco. Dong niwacho niloso gi nyithi nyithi msungu. Pani nyathino mkano chako loso saa ni higa no. Kwe mano gimoro jumbe.
Saa ni ka kwaro mni en gi pesa. Ino jumbe ariyo mokalo. Mm. Nyoche ke jio dhie competition mar guo. Eh. Millionaire. E piny mangima. Guo ma millionaire.
Guo kodak e ot ma 5 million.
Mano guok. Eh, to mano guok ina. Ah, guok no bodo dak ot ma. To be ngama weyo dak e ot weyo milion to e guok number 1. Mano guok ma yego. Apenjo ya. Guok mo kete. Guok mo sa guok e ot milion na piny no to. Guok mo sa guok e ot. Do udi wene mo yawo do chiemo. Ah, to yete en guok number 2. Ah, mano to.
Ile to gen. Te te en guok ka hu.

Iluongo nang'o no nani? Beta ka. Beta. Ai ai.
Nigi guogi. Awinjo ni mon ta omera ma macha guog. Ting'e ni guog ni.
Hmm? Dom beta. Beta. Guog ni ng'eni emo dhi moywa rimba. Eh? Modhi okawo. Oh, mo e eh, onindo oko.
Guog ni onindo oko.
Onindo koi. Onindo koi chuny pi. Jo bolo ni mene.
Ma guog ni obiro pimo rech ne kilo. Eh, mo kawo.

To in inind e ot. Okay, Alafu Richard.
ni go kelo Okay, nini na nile pictures. ot? Ile we to Facebook. lakini Chat. lakini tama mar joma nyiri tadwa ni ko ilerwa ne wach Na hata wana- bwana tama moro nitie Anaonge tama. nitie gimoro Tama nitie wuoyo yuko gosiep na office. moro fisi to nowa koro wadwa namng'e ni kaka onyalo nego dhano Onego Ang'o dhano momiyo be. nego dhano Mm, Tama onego ji be.
Onego fisi kende. Chik iti Nikech maber ndalo moko nyocha winjo ni osiepewa gi wan be wa joma chuo waricho number one. Nikech eh, sama koro aseng'eyo girlfriend eh, bwana ni, to koro girlfriend en ema an bende adwa ni mondo atem ng'iyo godo matek. Eh, ng'eyo wuo medre.
Nyaka abil nyako ni, nikech gimomiyo adwa bilo nyako ni en ang'o? Nyako ni bwana ni nosero ka antie, mane mana kuongo neno nya. Nyako no.
Iwinjo gini?
To nikech To nikech ng'ani dhoge mitga, in yo yo. Mabe Nomayo chutho chutho wanyako. to in mane idwaro chutho nyako. chutho to an mana dwaro ang'o? Chunye dware. Eh, Koro bwana ni nikech dhoge mitga nomayo wa nyako cha. Okawo. Koro nyako cha bende dhi ng'eye to ing'e dhano mosebedo kamoro achiel. Gombo na ng'ato. If- Gisiko mana ni ng'ane fake ma pok adwaro ayudo. Eh, awa- Fake material. Eh, An nawe ni ber ana- ber. maber. Gik moko ka ketira. Kata en single pile to be ok ochuna. Single life to.
Samoja ni en single no. Tunyore ka ninyo ne lada mi mi nyaka pesuko. Emi eh, wacho gani kiri ng'ato. Samina no in gi gimoro to an aonge go to giri no berna. Kendo kiola giri. O mane matimore ma gionge go. E koro gini timore pile pile kindwa osiepe ka. Koro hapna dhi atem matek. Madhi akas nyako ni. Idhi lombo ni kuome.
Ma nyako ni chieng' moro kwal, ma isina ni kwal na kwal, ne a oka bini so alfos na pa na ibiro miyo chuo nya gosi. Tadir ko kasi ko kasi ko kasi ko kasi kasi ya ibiro bi. Iwacho ni awatho.
Tho wa miye dichiel. Tema in bini nyathi ma nyako no, ka wang'ise miye dichiel. obiro ng'isi go ma dharau to in bende iyi biro bedo malit Yot nikech mondo olok koko ataro.
maga tang'o nudu girlfriend ne ukelo odu kae nikech ma to od osiepne Eh, maber. winjo to kara Nyako okelo miyo. nyako kae kendo gigisore godo nikech to en thuolo ma od osiepne to in bende kare in dem ne ka kare neno Koro wawach ni koro gini ng'ama kethe e- ere kama okethore
Tok ang'iye mos. Ng'e kisa ma gini chako Wakethe kethore. gi kanye?
Ang'isi Joma chwo ema richo koso joma nyien? ang'isi kama gino kethore.
Joma chwe maricho. An Nano.
aneno- an aneno ni nyiri. Amba dhi wacho gimomiyo. Apenji. An to aneno niya, Mm. Wachak gima- madam. gima oketho gini sana tinde onge kata moto koro ing'e ni sama nyiri onge tich matek ma gitiyo ma sama en gi chwore to wacho ni an chwore odhi nam an adhi moto en chwore odhi nam en ochat

Ok ka nikech ka best ka ok biro ka nade ang'e ni mane gima chande eh ok ok mi ya ya koro dhi biro ka to ka ka ah mane le la nyo nyo
ka gi gi ko ye ko biro temo ya man to ko biro to wami wan kata ko biro ka onge maber ing'e wach ya kik bi ka dango bi ka na to biro ka se wuok obiwa ni mondo ka ng'ama dwa kawa ok ayemi koro tianywa mi patian Koro mm.
anawacho ni pachi mogik, eh, pacha mondo ng'ano tieki mondo atieki. Eh, anawacho ni pacha mogik, mm. eh, waluoruru utewa wa joma vijende mm. dhako mi mani kendo mani yudo ni selection ni no mm. er dhako no temie chunyi kise mm. mie chunyi mm. to mane mabiro kelo kwe gi rieko e ot mm. erokamano ahinya tiani uh, ah, tenyo lere maber kabisa alphonse uh, wind up mondo mi atieki okay an gima nyalo wacho mm. en mana kaka osewacho ni ka iyudo ng'ato ma nisekawo nibedo godo mm. ento kaka nihere cha kaka pod ihere then joma nyiri mm. kata chuo mm. gima miyo gini chako kethre iyudo ka nyara ni ing'eye nikech ajin osiepna mm. to iyudo ka samoro gik moko atim yomyom ga emodwa ga ni osiko timni nade osha kodi koro eh wada weduno siepina mm. kata koro godhoge kanyono nyiri mabe osiko serego go to akia ni mago to koro otimrego nade mm. iwinjo gigo mm. biro parodi ni ei mano ma ng'ato ok yudi ng'iyono biro bedo to exposure no kosewuok to kata osiepni cha mipinywe ng'ane osiep ng'ane notimo kama koro mag udi gin to watemuru wawegi uru e udi kata ji osiepe manade nikech nitiere gi ng'ato wach niya ni ma to koro siri kik inyis ng'ato ka in owuon ema ok nyal bedo kode Mm. ng'ama inyiso ni kik inyis ng'ato no to Bende dhi nyiso ng'ato ni Eh.
owada kik ithua gi ng'ane. Kik ithua gi- Ng'ato be chak kae to wacho ni owada kik ithua gi ng'ane. En Koro- bende ok otere kama ikwere no. Eh, otere But kama- kama ok ikwere ne ema odhiye kode.
Koro- Awinjo pache maler jatelo. yes So I'll be winding up. Uh, an gima nyalo wacho maduong' en ni wan kaka yudhe walanuru gi miluongo ni patience kod eh, kuvumiliana. Uh, wavumiliana tu kata samoro ing'e ni dak nyalo bedo matek kuonde ma wantiere go nitie gik moko ma chunywa nyalo gombo wadwokuru an, anasa pod mit by the way nikech wajoma tindo wan be pod wanyaka wamiel nyaka pod wamadh kong'o nyaka pod watimo ang'o gik matindo tindo koro seche ma watimo gik aila go oh, wabedo uh, at least wamin wa, wa, wa, wa moderate matin until next time we are